Ahabw'enshonga gaba gari amashemererwa obu Abakristaayo b'obureeberezi obwa North Ankole Diocese baba nibakiira Bishop omusya. Aba bairundanira ahari Kaguta Road kumutangirira kandi na bwanyima bamushendekyereza mpaka aha bureeberezi ahu barikuza kumwomekyera eizooba erya nyenkyakare nk'omureeberezi wa kashatu omu bureeberezi nibwo bumwe.
Abaikiriza aba omu kutangirira Bishop Elect Alfred Muhoozi baagira ngu bashemereirwe ahabw'okutooranwa kw'omureeberezi owaabo kandi beehaireyo kukora nawe. Twena turi aha bw'okwakira Bishop Elect Emango Owatutooraniire kandi twena n'abakristaayo n'abaahure n'abasaabadiikoni twena twehaireyo kukora nawe kwenda ngu obureeberezi bwaitu bugume bwine obumwe nk'oku yaashanga ati mukama Nsiima Ruhanga ahabw'okutoranira omureeberezi wa kashatu Rev Canon Alfred Muhoozi ou turikuteekateeka naija kwemerwa nk'omureeberezi wa kashatu turi aha nitujwekyera bagyenzi baitu kumwakiira omu kitiinisa kihango kandi nituteekateeka tuhamya nituza kukwatanisa nawe nituza kukora nawe nituza kukora omurimo gwa Ruhanga nituza kugumizamu omurimo gw'enyiri nituza kumuza enyima enteekateeka yoona eyine kandi eine obureeberezi bwaitu. Kandi we Rev Sam Muhanguzi owaabaajwekiire abaahure nawe yaasiima Ruhanga ahabw'okutooranwa kw'omureeberezi wa kashatu hatari mu ntaro. Naanye naahabwa omugisha gw'okuteerana ndi aha na bagyenzi bangye ahabw'okwakiira Bishop Elect Rev Canon Alfred Muhoozi na Maama Molly. Ninyongyera okusiima naanye aha iraka rya bagyenzi bangye okusiima Ruhanga munonga ahabwa Noosa Nkore. Ruhanga kukwiha naakitondaho okwetoorana ndi abareeberezi baayo. nk'oku mugyenzi wangye yaagamba ngu twakiire omureeberezi wa kashatu, nitusiima Ruhanga munonga tutaine ntaro. Kandi we Phoebe Rwakishaija owa Mother's Union yaasiima Ruhanga ahabw'okubahitsya aha kitiinisa eki. Tushemereirwe munonga ahabw'okureeba ngu na hati n'ogu n'omwana waitu. Twagaruka twatunga Bishop waitu wa kashatu kuruga North Ankole. Mbwenu tushemereirwe oku turi aha. Nitusiima Ruhanga okutuhitsya aha izooba eri. nitumurondera nitaho atutwire nitumumanya n'omurokore nari n'omukyara we ruhanga ababaasize omu rugyendo orusya oru baatandika mukama waitu asiimwe.
Kandi we Ori Bishop Elect Alfred Muhoozi yashabira abo boona abamutangirira omugisha Yebare ahabw'ekyo kyaawe eki oteekateekire nka Ruhanga. Yebare ahabwa rukundo ya noosa nkora erikwingana eti. Yebare ahabw'abo abaatsigaho amaka gaabo abaija ahabwaitu abataine omushana ahabwaitu. Yebare ai Mukama. Obashashure erikira boona. Otuheereze omugisha gwaawe. Obaheereze omugisha obahikiirize n'ebi barikwetenga. Otuhikiirize nka noosa nkore. Oteho omukono gwaawe. Otusiibe omu mbabazi zaawe tushabaare, eiziina ryawe rihimbisibwe ahabw'ekitiinisa, Kristo Yesu Mukama waitu. Obusingye bwawe Ruhanga oburengye okwetegyereza kwaitu twena, burinde emitima yaitu n'obwengye bwaitu tugume nitukumanya, nitukukunda kandi nitukuheereza. Kandi omugisha gwawe Ruhanga Tataitu otuura omu iguru, n'Omwana Omucunguzi w'ensi, n'Omwoyo Orukwera Okuhuumuza, gube ahariimwe mwena, gubahikiiririze, gutabarugaho kuruga hati. n'okuhitsya ebiro byona. Ori Bishop Elect Alfred Muhoozi naaza kujwekwa obwa Bishop nyenkya kare ebiro makumi abiri na mukaaga okwezi kwa kataano enkumi ibiri makumi abiri n'ena aha bureezi bwa North Ankole omuri Kiruhura kandi Archbishop w'ekanisa ya Uganda niwe arikuza kuba ayebembeire omukoro ogu. Ahabwa Sky TV ag'enshonga ndi Job Kato omuri Kiruhura.